Hika hin an sianginn, anmah tein sianginn an i naih ve le cu an sianginn cu kan va zoh lai. Hika hin siangcachim pakhat te, anmah te bak in an i hlan le an sianginn ah kan van zoh ta lai mu. Cun an sianginn an cawn ding le an sianginn kai ding cang he pehtlaih zong khan Kai kan upa nih khan van ka chimh te la le a kutka cu ṭha ngai aw ka hi eh ka hi an cacawnnak cu si te ma hi atu hi camin kuan nihin camin koi phi lai ti le mm. ah hin si cang zei bantuk dan chon kor koram lei cha ma koram cha koram lei cha Le nanmah camp ummi nih hin siam ah pakhat nan hlan. Aw kanmah camp ummi nih congsia hi pakhat kan hlan hna. A hlan cu mi kan tam tuk le congsia pathum kan hlan. Atu hi congsia i ngakchia tlawmpak tlawm ti khan congsia pakhat dong hi kan hlan kho zia kan ti cun phaisa phaisa hi ei le din hak ngai ve le minung ma ti kan um ti khan cun chong la kha kha chu thong ruk si ti khan chu takala thong ruk nan pek te ngakchia pa zeizah thlan um atu lo lo sen ngakchia panga long panga atu mai mai kum kha chu minung kan tam cang lai atu
Siangngakchia panga. Matu siala kha cu zeitindah siangngakchia a neimi nih an pek? Oh,
ngakchia neimi nih kan pek. Oh, si tak e. Le nifatin te an kai ve ko te. Oh, nifatin te ka kai. A dangdang he pehtlaih mi nan nei maw? Dangdang he pehtlaih cu kan nei lo. Hmm.
Oh. Si tak. Cun khika hi ṭhacawnnak mi nanmah tein nan i cawk vialte bantuk pawl zong hi bawmhnak cun ṭhutdan hi teh ṭhutdan hi kanmah nih kan ser kan si. nanmah tein Aw kanmah tein.
aw Thing hi khi ka mi thing aa nak ah kan van kal hna le thing tlawmpal a tuah ka lomi hna khi kan ah hna kan ah tikhan mah lio thingma hi kan hmuh lio cun khuapi nih a kan bawm ve a kan putpi ve le mah kha inn a phan hnu cun kan mah siang ngakchia nei mi pawl nih kan ser mah zong hi bawmnak si lo kan mah nih kan ser mah te nih an ser cun a tang zong hi Mouse te tang hi fek ko maw hi fek ko te eh mau lung te
sianginn zong kan nei lo mah hi cu sianginn si lo kan mah meeting nak hall khan si le mah kha siangak sia um ti khan cu a khan cu sianginn khi kha ka um ko nan a rawk cang kan sak kho ti lo Zeikhat cun zeihmanh um ti lo cu.
Cucun ka hin um te chak ka hin hlan ah cun le cuti se nan biakinn kan va zoh rih to la mu. Tunai i kha an hall bantuk phun se nan ca cawn nak an hman le tu cu hika lei hin an biakinn kan va zoh lai. biakinn uh, hmunkhat ah zeibu zeibu ti lo in hmunkhat ah nan um dih ko lo ma hmun hika cun uh. le a chor cu hika an pum ve a chor baptist na ka cun hika a ti tan an pum eh oh tikhan Paul zei bantuk crusade hna mm. in lenglei crusade a tuahmi zei bantuk hika zongah khika zongah mu zongah rat zongah crusade mm. hi ka zapin kan tuah ko yeah. ka zapi kan tuah le zapi ni chun kha cun mm. an mah khati tan khika ina na pum yeah. oh, hi bantuk ina hin te an pum oh atam ngai chu hika kan pum hika ina na pum chu in li long si zei bantuk bu da na ne pum deu ti sia chen anung mi pchen khrifa bu kan tini kha antam oh Aw, a nungmi Pathian Khrihfabu teh. Ate fellowship in kan um maw? Fellowship biak in si ma hi. Aw, fellowship phun in nan dir mi si te. Christian fellowship. A chung lei eh ai hren te. Hren lo. Eh, hren lo ma. Mm. An zauh phot tu o si lo mo. nan thilri naihmi kan van zoh kho hnga ma zeitin mm. oh ka hin a tang he ma muka stem he muka nan phak pek le oh
kita hin
kita noi tino mahai dong na phun ho
Mi hi zeitluk seh violent maw si guitar Lasik guitar eh electric guitar te electric guitar le ka hin songbook hi pakhat le mi mi hi a hmai lei ka lei hoi le a thang ko te ka lei cha hin a thang ko oh map khat long nan nei oh map khat long kan nei
Mah hi kanmah lei nih kan cawkmi si.
Bawmhnak um lo. Mah zong hi mah kita le mah hi cu khika inn song he
te.
Song si ve te.
Mah cu inn atu hi atu hrawng hi crusade ramca kan ti le thlacam kan kal. Thlacam hi kan kal le inn inn cio ah zan chinte hi inn pakhat pakhat hnu pakhat din hnuak ma tin kan kal hna le thlacam kan tuah thlacamnak nan nei peng oh kan nei peng zan chinte zan chiar te oh, kha chiar te oh abina nikhat ni zan kha khika ina na pum ni hni ni zan kha danga oh inn cio kan kal hna sa tha tuk chi te thlacam nak thlacam bu phun sila chu te le khika khi zai thla se ke asan mi te ke hi

Kan ti lai cu ka u a fanu a vapa ma he khan ama nih khan hika a rat lio khan biakinn saknak hi a va zoh cu va zoh tikhan a va kal tikhan hika mingla song delhiam in tuah le a van kal tikhan lunge pawl kha van chim tikhan lunge pawl Galas test

Cucu kan chuak rih lai khat kan par. Hika hin zeitin ei le din ah a harsa deuhmi nangmah nih chiti ei awk an nei lo na timi kha ahote dong thlan si hnga zoh awk ṭhang maw? Chiti tlawmpal an nei lo ti ka kan timi kha cu khika nai dep atu cu nei cang lai maw ka theih ve lo khika tat ten han nuhmei nuhmei maw si kan va leng to la mo ma chu chu la hol thiam mo thiam lo eh la hol thiam lo thi o si ko lo fa lu chu mm a fapa pan hi kha nai te hi kham zoram phan huga a thi eh pakhat kha ti chung ta ha chu hi ka thi atu fa a fa le hi ka ko au nei ti lo fa pan hi anei la pan hi pa pan hi nei le ta pan hi o ma zoram pan hi bak ran zam nuwa ta hi kum khat chung bak pan hi ni thi Macu tlangval mawn se fa. Tlangval pakhat kha cu a nupi nei le fa pakhat. Hmm. An hiam pa kha cu. Tlangval.
Oh ai nupi nei lo tlangval si. Oh.
Sitak. Thing hi te duh tok in hlam ok um mo. Ramtang. Tok an cun um um pa ve ko. Mm. Eh. Thing cu. Thing a cun. Oh, a fa thi mi a fa thi mi chu ma histe. Oh. Hmm. Kan van lut tuah la maw van au ta hmanh ka tet. Ka hi fapa pahnih ran zam hnu ah fapa le nih thi amah lawng mo um
an pa cu thaizol um an pa cu thaizol ah ya zeidah tua thai thaizol in pakhat ne eh thaizol le kai an um te oh sitak Ka hi ṭhutdirnak a si. A poi lo, ka ṭhu la lo. Zeidah na chumh la tu he? Tappi si ka le hi. Khoi, rawl na chum cang maw? Hai ka sok ko de. Bun thong sanga ti. Eh sum sang.
Chum cang zei me?
Al bang thong.

Bek khat na neih te.
Bek na long mon na neih cang. Cang.
Ah.
Na fa le pahnih bak hika nan phak hnu an thi te. An thi tak.
Oh. Asi tak. Hmm.
Fa na nei ti lo te, pahnih lawng na neih te fa. Upa biat kha maw somin kha lungtlai a um anupi he. Mm. Ama nih hrinmi fa fapa pahnih kha cu thi cang.
Tlangval pakhat i a fapa upa te nih a he an neimi cu tika in an nei maw? A fate fanu te cu pakhat te an nei. Sitak sitak. Mah kha ti chungah tla.
Ti chungah kanmah he ti tewa kan kal lio ti chungah tla ni si.
Ye, macupa cu te. Oh, ka anaupa kha cu hi ka kema.
Zeitindah thih ning cu naupa cu a naupak maw mm, a kal tlawmpal a ṭha lo ruangah a dam pa lo mm, ka si a dam pa lo ti khan siung ah va kal i siung leng khan zeitindah uh, ICU khan chiah be direct in aw mm, an chia le kha a thi cawlh ko thi cawlh aha
Kan khuaruahhar ngai. Mah cu. Lunglei sizung ah maw? Akhika ah i Serkawn. Serkawn. Eh.
Sitak eh. Ah, sike. Cu me zong na nei phone lo. Din hang nih le ti long si phone.

Nuhmei.
Amah lawng khuasami si teh. Amah lawng khuasami. Ka pa, a fapa le a nupi cu khi ka um ko. Eh. Pa, pa, pa, pa, pa, anu ka si. An pa nih nai hi ka ke ma thi tak le mi se. Eh, an pa nih thi tak te. Oh. Lenthlum a rih hna lai ka hin pakhat, hmai pakhat in len rih lai. Ah, tu hi rawl na chumh cuahmah lio si teh. Ah, nangmah lawng maw na um ka hin? Kama long. Ma long. Ah. Oh, stuk. Ka he.

Zan ah na khua sik maw? A sik ee. A sik ee.
A sik tuk ee. A sik tuk te. Oh.
Hmm, si si si. Thla thla fak pin cam ko. Mm mm.
Ka sam ne. Oh, oh, oh, thla fak pin cang law. Oh. Bawipa nih mm, bawm tu than pek te ko la. Mm, siseh kan i lom. Pagi teknik.
Teknik.
Cun oh oh um van zo than ri na la mu. Ka hin kan van i chok thlom ari lai la tu cho pum ngandam lomi ka ti la cu ngakchia pum tlamtling lomi kan van zoh ta lai le ka hin zeitindah pum tlam tling lomi bantia zei bantuk phun dan sing ha ka van thei ve lo le mu kan van lut tha lai khoi o mai ste zeitindah um me ti chu Thonghnut le kum kul ah civil siung ah Aizawl civil siung ah hika a keng le a bok am he te um le an khawi lio ah khin anas khe doctor pa nih anas khe a khawi sol a chiah sol cuti khan a kal kho ti lo a ke zong a let lem a um lem cang. Oh, okay.
Eh. A zun le ek hi amah tein a zun kho ti lo, amah tein a ek kho ti lo. A zun le ek hi amah te bak thar tlawmpal a chuah cun a ek le zun kha ta cang. Cutikhan na sali 24 hour bak khan daipar kan an hak zung zong cang. Daipar man cu a di tuk le

Mah lawng an ti. Hmaisa kha cu kum hi zei kan ti lai ka ti cun hmaisa kan kal lio cun thali an khuai hnu ka thili si lio ah lockdown lio hi ka kan um cu lockdown lio kan um le zia doctor zeitin ka fanu cu zeitin a kal zong kal kho ti lo a ek zong a zun le ek zong ma ten ek kho ti lo ne ngakchia si ti khan kum khat lio kan ya mi kan kan khoi mi si cu a kum khat kum hit hrawng a um hnuka a ṭha ṭhan lai a kan ti cu. Ruah lopi bakin kan ram hi a bawi. Kan zaam tikhan amah an anak zei kut pawl kha risiip pawl kha ṭha te kan keng le kan lak ṭhan. Kan zaam hnuka kan pakhat kan kal ṭhan le risiip kha kan lak. Kan lak hnuka kan piah ṭhan. Cutikhan ah mah lawng khan a vun khan. Kan zei solmi hi min ngaidam mai rawh, bu te a ti tuk.

Oh,
si vai lo ah cun hmai an tam ngai tinak si hi. Hmm.

Thutmi ti
fanpuai lio khan fapuai lio khat hlariak a si lio khan zei kan ti lai hi ka Mizoram ranum se kan ti lai cu mu cu ti khan Covid zong an kai cu ma lio khan an ku lio a si an rik ding lio a si lai cu si an zoh khennak khan si lai cu

a it zong khi ti a it kho lo su it kho lo oh ma tin um le ni tin ma tin ka pom su ai thut zong thu kho lo it zong it kho lo a mak ngai e mak tu ke ni zong thu kho lo a dir zong thu kho lo ada u me eh a dir zong dir

December ni li a maw kha kum thum a ting sang cu. Oh tu thla khan te tu thla December ni li ah sakhe ta. A hoi le pol su ti mango si sang su kum thum su tu hi nu to din Um Sang Su, mah hi
si hrim ko a zam fak ten si si si si se kan i lom mm si kan va chuak lai mm